Vakorinto vo sungula ku avanyisa ka vunkombo. Loko ti ri timhaka leti mi nga ndzi tsalela tona, ndzi nga ku, swi lulamile loko wanuna a nga tivani ni wasati. Kambe hikwalaho ka leswi vuoswi byi nga tala, wanuna un'wana ni un'wana a ve ni nsati loyi a nga wa yena, ni wasati un'wana ni un'wana a ve ni nuna loyi a nga wa yena. Nuna a nyike nsati leswi nga fanelo ya yena, Swi va tano na yena nsati eka nuna wa yena. Nsati a nga na matimba ehenhla ka miri wa yena, kambe matimba ma na nuna. Swi tano na yena nuna a nga na matimba ehenhla ka miri wa yena, matimba ma ni nsati. Mi nga tshuki mi alelana, ehandle ka loko kumbexana mi nga alelana nkarhinyana. Ku ri hi ku twanana, loko mi lava ku tinyiketa eku khongeleni kutani endzhaku mi tlhela mi vuyelelana, Sathana a nga tshuki a mi ringa hikwalaho ka ku tsandzeka ka n'wina ku tikhoma. Ndzi vula leswi hi ku lava ku mi vevukisela, ku nga ri hi xileriso. A ndzi ta navela leswaku hinkwavo vanhu va nga fana na mina, kambe un'wana ni un'wana u ni nyiko leyi nga ya yena. leyi humaka eka Xikwembu, un'wana hi ndlela yo karhi, un'wana hi ndlela yo karhi. Ndzi byela lava nga si tekaka kumbe ku tekiwa, ni tinoni, leswaku swi nga va swi sasekile eka vona loko va titshamela ntsena ku kotisa mina. Kambe loko va tsandzeka ku tikhoma, a va teke kumbe ku tekiwa, hikuva swa antswa ku teka kumbe ku tekiwa ku tlula ku hisiwa hi ku navela. Kambe lava tekaneke, ndza va lerisa, ndzi nga ku, Va lerisiwa hi Hosi, ku nga ri hi mina, ndzi ri, Nsati a nga tshuki a hambana ni nuna, hambiswiritano loko a tshuka a hambanile ni nuna, a tshamise sweswo a nga ha tekiwi, kumbe a tlhela a vuyelelana ni nuna wa yena. Nuna na yena a nga tshuki a tshika nsati. Loko va ri lavan'wana, mina, ku nga ri hosi, ndzi ri, Loko makwerhu un'wana ehosini a ri ni nsati la nga riki mupfumeri, kutani loko nsati loyi a khensa ku ya emahlweni a hanya na yena, nuna wa kona a nga n'wi tshiki, ni loko wansati a ri ni nuna la nga riki mupfumeri, kutani nuna loyi a khensa ku ya emahlweni a hanya na yena, nsati wa kona a nga tshiki nuna. Hikuva nuna la nga riki mupfumeri u endliwa muhlawuriwa wa Xikwembu hikwalaho ka nsati, ni nsati la nga riki mupfumeri u endliwa muhlawuriwa wa Xikwembu hi leswi nuna wa yena a nga Mukreste. Loko swi nga ri tano, vana va n'wina a va ta va va le handle, kasi sweswi i va Xikwembu. Hambi swi ri tano, loko loyi a nga riki mupfumeri a lava ku hambana ni loyi a nga mipfumeri, a hambane na yena. Mukreste wa xinuna kumbe wa xisati a nga bohekanga loko timhaka ti famba hi ndlela yeleyo. Kambe loko mi ri n'wina, Xikwembu xi mi vitanile ku hanya hi ku rhula. Hikuva wena nsati, u swi tivisa ku yini? Kumbexana u nga ponisa nuna wa wena. Na wena nuna, u swi tivisa ku yini? Kumbexana u nga ponisa nsati wa wena. Hambiswiritano, un'wana ni un'wana a hanye hi laha hosi yi n'wi nyikeke ha kona, ni xiyin'weni lexi a ri ka xona loko Xikwembu xi n'wi vitana. Ndzi lerisa tikereke hinkwato nawu lowu. Xana munhu u vitaniwile a yimbile ke? A nga ha tiendli wonge hi loko a nga yimbanga. Xana u vitaniwile a nga yimbanga? A nga tshuki a yimba. Ku yimba ni ku va munhu a nga yimbanga a hi nchumu, swa fana. Mhaka i ku hlayisa milawu ya Xikwembu. Un'wana ni un'wana a yime exiyin'weni lexi a ri ka xona loko a vitaniwa. Xana a wu ri hlonga loko u vitaniwa? U nga vileli hi swona, kambe loko u tshuka u kuma nkateko wo tshunxiwa, wu tirhise. hikuva loyi a vitaniweke ku va wa hosi a ri hlonga i mutshunxiwa wa hosi, ni loyi a vitaniweke a ri mutshunxiwa i hlonga ra Kreste. Mi xaviwile hi nxavo lowukulu, mi nga vi mahlonga ya vanhu. Vamakwerhu, munhu un'wana ni un'wana a yime a ri ni Xikwembu exiyin'weni lexi a ri ka xona loko a vitaniwa, hi tlhelo ra lava nga si tekaka kumbe ku tekiwa. A ndzi na xileriso xo huma eka hosi, kambe ndzi vula ntsena miehleketo ya mina, ndzi ri munhu loyi hosi yi n'wi endleke ku va wo tshembeka hi tintswalo ta yona. Kutani ndzi ehleketa leswaku hikwalaho ka maxangu ya minkarhi leyi, swi nga va swi lulamile loko munhu a nga titshamela a ri sweswi a nga swona. Xana u tekile nsati? U nga lavi ku titshunxa eka yena. Xana a wu na nsati? U nga lavi nsati. Hambi swi ri tano, loko u teka a wu dyohi, ni wanhwana loko a tekiwa a nga dyohi. Kambe valavo va ta xaniseka emisaveni. Kutani mina ndzi lava ku mi lamulela eka sweswo. Ndzi mi byela mhaka leyi, vamakwerhu. Nkarhi a wa ha ri kona. Ku sukela sweswi, lava nga ni vasati va fanele ku endla wonge hi loko va nga ri na vona, lava rilaka va fanele ku endla wonge hi loko va nga rili, ni lava tsakeke, wonge hi loko va nga tsakanga, ni lava xavaka, wonge hi loko va nga ri na nchumu, ni lava tirhisanaka ni swa misava leyi a va ve tanihi loko va nga tirhisani na swona, hikuva misava leyi ni swa yona hinkwaswo swa hundza. Ndzi lava leswaku mi nga vi na swivilelo. Loyi a nga tekangiki u tikarhatela swa hosi, ku vona hi laha a nga tsakisaka hosi ha kona. Kambe loyi a tekeke u tikarhatela swa misava, ku vona hi laha a nga tsakisaka nsati wa yena ha kona. Kutani u kokeriwa hala ni hala. Wansati loyi a nga tekiwangiki kumbe wa nhwana u tikarhatela swa hosi, leswaku miri ni moya wa yena swi va leswi hlawulekeke. Kambe wansati loyi a tekiweke u tikarhatela swa misava leyi, ku vona hi laha a nga tsakisaka nuna wa yena ha kona. Ndzi vula leswi ku mi pfuna, ku nga ri ku mi sivela-sivela, kambe ku endlela leswaku swilo hinkwaswo swi famba swinene. Mi tinyiketa ku tirhela Hosi, mi nga anakanyi swin'wana. Loko munhu a anakanya leswaku a nga hanyi hi ndlela ya kona eka nhwana wa yena, ni loko ku navela ka yena ku ri lokukulu, a endle hi laha a rhandzaka ha kona loko swi fanele ku va tano.